Bon dia! Bon bini un be mas na Papiamentu Podcast. E podcast kaminda nos ta bay papia, papia di papiamentu. Un papcast, papia un papia dos, nos ta bay konta boso kon ta manipula i falsifica nos papiamentu. E luna aki ta luna di papiamentu, e luna di lenga materno, mi hopi sa. No, i ta un bon okashon pa mi ilustrá un be mas lokual ku mi a papia tur e den tur e videonan ku mi a subi promé. E mi ta mira ku ta dedikando masha tiki atenshon na papiamentu. E dor di mandatarionan, dor di prensa, no, pero e atenshon ku ta wòrdu dediká, no, bo tende e palabra wòrdu, palabra di papiamentu, e i no ser dediká, ser no ta eksistí den papiamentu. Pero manera mi tabata bisa, e hopi di ki atenshon pa papiamentu lenga materno den e luna di lenga materno na Kòrsou. I e atenshon ku bo ta mira ta atenshon di hendenan ku ta bin ku mal informashon. Mi ta tene sierto politikonan ta papia ku papiamentu tin tur palabra. No, papiamentu den tur ta palabra, paso yun lenga no tin tur palabra. Abo ku bo bisami ku papiamentu of papiamentistanan no a koe tur palabra di spañó, anto hinka nan den papiamentu, anto bendé komo papiamentu? Sí, anto yo di sí papiamentu tin tur palabra, berdad, tur palabra ka horta for di spañó, anto gaña nos pueblo ku ta papiamentu. No, e, e, e ser ei ta un linan. Maneer na papiamento bota bisa wordo, no ta bisa ser, ser no ta existe. Pero mi ke bini back riba e um, luna di lenga materno. A sali den extra un uh, 18 di februari un artículo Mi ta mira kinan Erwin Calmus ta pidi, anto e artíkulo ta bisa, Hasi esfuerso pa papia papiamentu na un manera korekto. Esei ta e mantra ku tur e ladronnan di palabra ku ta falsifiká Papiamentu usando palabranan spañó ta esei demandas ku nan ta usa. Papiamentu tin dus palabra, hasi esfuerso pa papiamentu korekto, esaki no ta papiamentu korekto, etsetera. Ora bo lesa e artíkulo, Meneer Erwin Calmes ta bisa ku sí, mester papia papiamentu korekto, hasi esfuerso,

Mi ta bai lesa kiko manera a skirbi. Hopi biaha ta tende hende bisa, Nan a manda mi di kashi pa muraya. Esaki tambe ta un tradukshon literal for di hulandes. Na bon papiamentu nta ue kosta bin, Na bon papiamentu nos ta bisa, Nan a manda mi di Poncio pa Pilato. Esei tabata esta loke segun Extra, anto ku menier Calmes ta bon papiamentu, Nan a manda mi di Poncio pa Pilato. Anto hombre e menier ta bisa ki nanan ku, Nan a manda mi di Kashi di Muraya. Bèrdat esei ta un ekspreshon ku bo ta tende lasu añanan, Kashi pa Muraya. E ta bisa, No, esaki ta un tradikshon Literal di Hulandes. Awor tin den e lasto añanan aki tin hopi tradukshon literal di spañó ku nos ta tuma, pero den e artíkulo aki di miner Calmes no ta bisa nada riba esei. Esaki tambe ta un patronchi ku bo ta mira, no? Enton e pió. Dje patron cu ta cu e mesun hende cu ta bisaba cu e expresion aki ta literal di hulandes, ke men no mester huze, e mesun hende si ta cu e un traduccion literal di spaño, anto atrobe bende bo esey pa bon papiamentu. Manera esey lo tabata bon papiamentu. No, anto aki nan bo ta mir'e. Paso e expresion cu meneer Calmes ta bisa cu nan cu lo ta bon papiamentu, nan Nan a manda mi di Ponsio pa Pilato. Numero un, e papia, e ekspreshon ei no ta esistí den papiamentu. Te mi ta gaña, ta gaña ku ta bon papiamentu esaki ta. Na di dos, nan a manda mi di Ponsio pa Pilato, ta un ekspreshon spañó, un bisa spañó, ke mi a trobe di spañó. Anto e di tres ta ke meneer Calmes aki den su falsificacion di papiamento ta usa un cos cu no ta ni existi ni den papiamento copia di spañol pero mal copia di spañol. Paso na spañol e expresion ta me mandaron de Herodes a Pilatus. Mi mandaron de Herodes a Pilatus. Lo ki esei ta nifiká? Meskos ku na Holandes, nan a manda bo di e kashi pa e muraya. No. Meskos ke ta nifiká na hulandes, meskos ke ta nifiká manera ku nos ta usa den papiamento awor aki, no. Meskos e ekspresion me mandaron o ir de Herodes a Pilatos ta nifiká ke men e manera ki ta kue un ekspresion di spañó, Bisabu ku ta kopi'é na un manera malu tambe, bisabu ku awor ku no ta sa ke ta bon papiamentu. Kaminda ku ta simplemente un ekspresion ke la kopia di spañó, no kue di spañó, anto tradusi'é malu tambe. Pasobra bon por bai di Ponsio pa Pilato, pasobra Ponsio ku Pilato ta mes un hende, Ponsio Pilato e yama. Mane e ekspresion spañó, ora bo mir'é, ta di de Herodes a Pilatos. No, Herodes tabata un hende den den Bijbel bo por lese paso e e bisa aki ta bin di Bijbel, un kuenta den Bijbel, no, anto yo rei Hesus a bai di Herodes pa Pilatos, lo bai si pa Pilatos, Pilatos a mande Herodes, Herodes a bolbe mande Pilatos, te esei ta e kuenta

Butea na papiamentu, tra di su ye malu tambe, hasi un mal kopia di dje, pero e ta bisabu, em, ta sa ke ta bon papiamentu. Nokamente, e traduccion literal, manera e mes ta bisa, di, di hulandes, esei no ta bon papiamentu, anto e mes si ta koe e traduccion literal di spañó, ta bisabu esei ta papiamentu, kaminda ku e bisa aki. Enton un bisa di nos. Un bisa di papiamentu no ta un kos ku ta den nos kultura a wòrdu i ta wòrdu papiá nunka. Anto tòg e menera ki tin e kurashi di skibi den òf di bisa èkstra ku tesei ta bon papiamentu anto atrobe bo ta mira ta hende nan ku mas ta pretendé ku nan stima papiamentu ku papiamentu ta un di ko Cu pa mí e tutu palabra ta e hendenan ei, esnan cu ta na cabes di e falsificacion y gañamentu ora cu ta bay over di e palabra nobonan aki of e bon papiamentu. Pasobra hopi den esnan aki nan ta gana nan sèn haciendo traduccionnan en todo e di miesta nan, nos splica e cos cu tambe antes, nan ta esnan cu tin e yabi di e tesoro cu yama papiamentu, bon papiamentu. Un di esei, a lo menos esei nan lo, nan ke laga abo kere. Nto aki nan bo ta mira un voorbeeld kon e meneer ta kue un kos di un otro lenga, di spañó manera semper, anto mi por bisa bo no, e tradukshon ku nos ta usa ta literal hulandes, anto ta esaki ta e bon papiamentu, anto bo ta por mira ku lokual klase ta simpelmente kue esun di spañó, anto mi a kambia na papiamentu bisa bo no, ta esaki, anto kambia malu tambe. No, anto tristu ku e kos ku ta pasa, tristu ku e kos ku ta pasa den luna di lenga materno, tristu ku Extra ta koperá ku kosasnan aki, tristu ku nos Yu Kòrsounan no sa mes ku e kos aki ta pasando. ku nos dushi lenga papiamentu, manera e, e, e, e, e falsifikadunan, e papiamentistanan ta bisa así. Nos dushi lenga papiamentu ku tin tur palabra. No, aki nan bo ta mira kiko nan ta hasi ku nos dushi lenga papiamentu. Anto no kere mi, busk'e bo mes. Subi Google, anto bo ta buska of bo ta

No, anto bo ta mira lokual ku mi ta a bin, lokual ku mi a bin ta mustra i ilustrá den tur e videonan ku mi ta subi. No, kon ta kue, kon ta kondená tur lokual ku ta bin òf pase, hulandes ku ta den papiamentu. Ta kue un spañó, ta bisa bo esaki, e palabra aki of e espresion aki, nan ta kue kambie na papiamentu, enton nan ta bisa bo, nan ta, ta, ta, esaki ta bon papiamentu, esaki ta bon papiamentu. Kon un kos por ta bon papiamentu ora ku nunke la wòrdu papiá? Con un cos den nos cultura, con un cos cu ta bon pa piamento, ora cu abo si ta cue e cos, literalmente manera bo ta bisa di Spañó, bo bisa ami gou no, no, no ta esaki ta papiamento, enton bo ta condena si, of bisa cu esun cu si ta word usa, cu ta literalmente berdad di Hulandes, esey no, no, no, no, si ta bon pa piamento, literalmente e ta word cambia. Pero abo ta hasi mes cos cu Spañó. Entonces, pe ceiba, e ceiba ta mas pior, so e ceiba ta gaña nos, cu te sei ta bon papiamento. Bon, esa aquí ta lo que me quiera parte de você ave, no? Den e luna de eh, eh, lengua materno, no? Entonces, lo mi bin con más de eh, video na aquí, den e luna de lengua materno aquí. I i mas ehèmpel kon ta gaña nos, kon ta gaña riba papiamentu, kon ta falsifiká nos papiamentu, ke men di keda pendiente. Bon ciudanan. Sigui tende i sigui papia riba Papiamentu. Esaki tabata bo Papiamentu Podcast, e Papcast. E mi ta spera ku mi por a ilustrá òf ya laga bo sa algu i mira mas mihó kon nos ta wòrdu gañá ku nos lenga.